Moien, ech sinn d'Myriam. Ech liesen iech haut eng Geschicht vun der Kou Lisi. D'Geschicht ass vum Alexander Steffensmeier op Däitsch geschriwwe ginn an ech hu se op Lëtzebuergesch iwwersat. D'Buch heescht D'Lisi kann net schlofen. Owes huet d'Bauerefra den Déieren am Koustall ëmmer eng Geschicht virgelies. Mol huet se vu wëllen, geféierlechen Tigere geschwat, da vu staarke, streideresche Piraten an heiansdo vun dräi Schwéngercher, déi Haiser bauen. Duerno goungen d'Déieren dann hannescht an hir eege Ställ fir ze schlofen. Ma wéi d'Lizzie et sech esou richteg gemittlech am Stréi gemaach hat, huet se op eemol gemierkt, datt se eigentlech guer net midd war. A wat d'Lizzie sech méi Méi ginn huet anzeschlofen, wat se ëmmer méi monter gouf. All déi aner hu bestëmmt schonn déif a fest geschlof, just si war nach waakreg. D'Lisi huet sech hin an hier gewänzelt, dunn huet se puer Tricke probéiert, déi hir heiansdo gehollef hunn anzeschlofen, sech midd hopsen, déck wëlle Strëmp undon, eng Taass Téi drénken an eng waarm Bidde klammen. Oder sollt se Scheewercher ziele goen? Um Haff gouf et awer keng Schof, nëmmen eng Geess. Ma vläicht war et derwäert, et ze probéieren. D'Lisi huet de Kapp an de Geessestall gestach. Eent, duecht d'Lisi, zwee, wann een d'Ponye matzielt. Ma midd ginn ass se dovun awer net. Enttäuscht ass d'Lisi weidergaangen. Wat war dat fir e Geräisch elo grad? D'Geess huet verwonnert en A opgemaach. Dat wäert dach net dee wëllen Tiger sinn, vun deem d'Bauerefra erzielt hat. Op eemol war et der Geess onheemlech. Mam Pony huet se virsiichteg d'Stalldier zougemaach. D'Schwäin hunn zefridden am Schlof gegrunzt. Och zwee, huet d'Lizzie gezielt an hat op eemol eng Iddi. Séier ass se weider getrapst. Verwonnert hunn d'Schwäin alle béid en A opgemaach. Firwat war d'Lisi sou spéit nach ënnerwee? Konnt si éieren net schlofen? Net schlofe kënnen, dat kann eis net geschéien, hunn d'Schwäi geduecht a gekickelt. Oder dach? Op eemol ware se hell wakereg. Déi aner Déiere sinn all zu zwee. Kee Wonner, datt ech net kann aschlofen, duecht d'Lisi. Ech si ganz eleng. Dajee also, sot d'Bauerefra, wéi d'Lisi op eemol an hirer Kummer stoung, du kanns haut bei mir schlofen. Dat ass besser, duecht d'Lisi, ma de Buedem ass zimmlech haart, virun allem fir de Schwanz, an den Dokes hätt et och méi kamoud am Bett. Wéi d'Lisi dunn och nach de Kapp op d'Kësse wollt leeën, dunn ass d'Bett zesummegekraacht. Eraus mat der! huet d'Bauerefra mam Lisi gejaut a s'aus der Schlofkummer gejot. Dem Lisi säi Bléck ass op den Telefon gefall. Vläicht konnt se jo bei hirem Kolleeg, dem Bréifdréier, schlofen. Drësseg Mol huet den Telefon gerabbelt, éier de Bréifdréier opgehuewen huet. Mä, sot en, hei ass de Bréifléier, ëm Fléifbréier, nee, Bréifdréier. En huet esou doruechter verschlof geklongen, datt d'Lizzie op eemol vergiess hat, wat se eigentlech wollt froen. Huerteg huet se den Hörer opgeluecht an huet sech dervugemaach. Aus dem Héngerstall huet se en duusst Schnaarchen héieren. Virwëtzeg huet d'Lizzie erageluuscht. Do gesouch et awer gemittlech aus. Wa se ganz lues géif maachen, kéint se vläicht hei schlofen.

Au Refrain goung d'Trap erof, all Träpplek huet gekraacht, an hirem futtisse Bett konnt si net méi aschlofen. E Kaffi géif hir elo schmaachen. Do huet den Telefon gerabbelt. De Bréifdréier war beonrouegt, seng Mamm a seng Schwëster haten net bei him ugeruff, dat wosst hie schonn. Elo wollt e wëssen, ob um Bauerenhaff alles an der Rei wier. D'Geess an de Pony hunn dee schwéiere Schaf virun d'Stalldier geréckelt, do géif elo keen Tiger erakommen. D'Schwäin hu sech hin an hier gewänzelt an onroueg gegrunzt, an d'Hénger hu sech gewonnert, firwat hiren Dag fortgeflunn ass. D'Lizzie louch roueg an hirem Stall an huet sech an d'Stréi geduckelt. Et war esou schéin ze héieren, datt si net eleng um Haff war, a si ass zefridden ageschlof. Dat war d'Geschicht vun der Kou Lizzie, déi net schlofe kann. Ech hoffe se hat iech gefall a vläit bis déi nächste Kéier.